Konsumenteschutz ass säit ville Joren eppes Selbstverständleches ginn. Dozou hu besonnesch esou Initiative wéi de Weltverbraucherdag an d'Direktiven um europäesche Plang, déi de Verbraucher nei Rechter ginn hunn, bäigedroen. Dat Bestriewen, datt de Konsument besonnesche Schutz géing brauchen a senge Kontrakter mat engem Professionellen, war awer keng Selbstverständlechkeet, wéi Ideen Enn der siwwenzeger Joren vum Conseil de l'Europe proposéiert gouf. Lëtzebuerg war dunn 1983 Virreider, wou mam éischte Konsumenteschutzgesetz d'Reegelen iwwer déi sougenannten clauses abusives agefouert goufen. Säitdeem huet d'Politik sech och opgrond vun de Verännerungen an der Gesellschaft weiderentwéckelt an huet de Verbraucher ëmmer méi als e selbststännegen Acteur gesinn, deen, wann e vorab gutt informéiert ass, Problemer evitéiere kann, well hie selwer seng Rechter afuerdere kann vis-à-vis vum Professionellen a besser tëschent den Offeren entscheede kann. Dëse Rôle als aktiven Acteur, dee mat sengem Handelen vill bewierken a mat senger Decisioun Afloss huele kann op d'Wirtschaft, war am Laf vun de leschte Méint ganz kloer ze gesinn. Et huet sech gewisen, an dat net nëmmen zu Lëtzebuerg, ma och um europäeschen Niveau, datt d'Verbraucher engersäits méi regional a besonnesch bei den Iesswueren och méi gesond akafen, mä anerersäits och vill online bestallt hunn an d'Offer sech deementspriechend adaptéiert huet. Dës zwou Tendenze gräift de Programm Nouvel Agenda du Consommateur op, an deem déi Europäesch Kommissioun 22 Aktiounen oplëscht, déi si an Zesummenaarbecht mat de Memberstaaten an och all de Parties intéressées bis 2025 wëll realiséieren. Dëse Plang ass wuel an der Kontinuitéit vun der viregte Programmer a behält als ee vun de groussen Ziler, datt de Konsument vum europäesche Bannemaart soll profitéieren an als opgeklärte Verbraucher aus enger breeder Gamm vun Offere fir sech déi beschten erauswiele kann. Mee besonnesch bedéngt duerch Covid 19 Pandemie ginn och nei Prioritéiten definéiert, respektiv bestehend Tendenzen opgegraff. Dat heescht zum Beispill eng besser Informatioun ze assuréieren, fir kënne bewosst nohalteg anzekafen a Produiten auszewielen, déi reparéiert kënne ginn oder déi ressourceschounend produzéiert ginn. Domat kann all Eenzelnen e Bäitrag leeschten zu der Transition verte. Et gëllt awer och, de Konsument an der digitaler Welt gutt ze schützen. Well grad iwwer Internet villes vun ausserhalb der Europäescher Unioun akaaft gëtt, wat awer net ëmmer den europäesche Sécherheetsvirschriften gerecht gëtt. Dofir ginn d'Reegele vun der Produktiounssécherheet, vun der Produktsécherheet adaptéiert, sou datt si och Entwécklungen, wéi de sougenannten Objet connecté Rechnung droen. Ech menge kënnen ze soen, datt mir zu Lëtzebuerg gutt opgestallt sinn, fir d'Rechter vun de Konsumenten ze schützen, well déi verschidden Acteuren zesummen am Kontakt sinn. Mat de Mesuren aus dem Nouvel Agenda du Consommateur, déi fir d'nächst Joer geplangt sinn, gräife mer en plus verstäerkt um europäesche Plang déi Problemer op, déi mir, bedéngt duerch déi international Dimensioun, besonnesch um Internet, net alleng als eenzelt Land kënne léisen. Dat ass, mengen ech, dëst Joer um Weltverbraucherdag de positiven Ausbléck, dass mir, jiddwer Eenzelnen op senger Plaz a gläichzäiteg all zesummen, d'Erausfuerderunge vun dëser Zäit kënne stemmen.